yoo ahwɛfoɔ ɛɛ mema mo nyinaa akɔ aba ɛde ba yɛ dwumadie yi so ɛɛ ɛnɛ nso no yɛde ɛɛ dwumadie no foforɔ koraa ɛna yɛde brɛ mo na yɛkyinkyin yɛ na yɛabɛpie ɛwɔ prampram. Na yɛbaeɛ no nso yɛabɛpue wɔ Nana Ogandu n'asɔeɛ no so. Nti no eh, mɛpɛ sɛ wobɛ, wobɛ, wobɛbue w'asom na woatena ase yie na wo haw biara a wowɔ biara no, woatie nea Nana Ogandu wɔ ma wo. Nana Ogandu, Me Nana. mema wo akwaaba.
Bɔkɔɔ, me Nana, na akyi sɛn?
Nyame n'adom, Nyame Ɛhɛn, na wo n'adom. sɛ yɛahyia kyɛ, lockdown nti.

Ná na masoɛ sɛ nneɛma bebree, m'adeɛ, nneɛma nneɛma a ɛba sunsum mu no te sɛ sunsum mu nneɛma biribiara a wode tu anamɔ ba Nana Ogando asoɛ wɔ ne Gopan Pram, Nana Ogando meyɛ ho adwuma, nneɛma bi te sɛ stroke, yadeɛ bi a ɛbɔ wo sɛ obi tu aduro wɔ woawo property ho anaa obi tu aduro, aduro bi a ade, wohu sɛ nneɛma bebree deɛ me nananom anaa me nuanom ne me maamenom wɔn nte nneɛma bi ase sɛ wohu sɛ yɛwɔ honhom nneɛma bi a ɛtare wo a wonhu. Obi wɔ hɔ a sɛ honhom nneɛma tare no wɔ ho a na ɔdenam asɔfofoɔ hɔ. Ɛnte saa? Sɛ wowɔ honhom problem bi a, te sɛ spiritual marriage, te sɛ yare bi na ɛbɔ wo, wonhu yare koro no, da biara wonam a na wo ho nhyehye wo, masa wo ara wode ade woyɛ basaa na nam sɛ wokɔyɛ te sɛ bɔnani bi a, to ano ba Nana Ɔgando ma so ɛwɔ no go pampran na meboa wo. Ei!
Nana Ɔgando se obi wɔ hɔ a, honhom bi tumi tare wo ho de wo nam na wonnim, na ɛretwetwe wo nneɛma de rekɔ left and right, left and right. Nana Ɔgando, Mesrɛ wo, mesrɛ bisa wo. Obi se ɛyɛ a na diabetes, stroke, saa nneɛma nneɛma no, ɛyɛ yareɛ a ebia woawe prɛko nam saa ara na saa yareɛ no akɔnya wo. Saa yareɛ no, yɛtumi de ma wɔ honhom mu. Wohu sɛ saa stroke yareɛ no, onipa tumi we nam na ɔbɛnya saa yareɛ no. Tie me o, yɛwɔ yareɛ bi a yɛtɔ ma wɔ honhom mu a, ɛba bɛpue wɔ physical. Sɛ wote aseɛ, wohu sɛ obi wɔ hɔ a, Wo nneɛma a woyɛ yɛ nitan nti wobɔ ho ban. Ɛda sɛ wowɔ ɔsɔfoɔ bi a na wɔma bisa asɔfoɔ sɛ wɔn ba so a daadaa kɔn na wɔn dada wo. Onipa no kɔ a, na biribi reyɛ no na ɔma n'ano nte ɔresɔ kɔ akɔyɛ. Ɛda sɛ onipa no ɔbɛhwɛ nneɛma mu sɛ nipa no ayɛ bɔne bi atia obi ansa na ɔnyɛ saa problem no a, na ɔne ɔsɔfoɔ no ɔnhwɛ but wɔma no fasting sɛ ɔkɔ akɔyɛ. Fasting no tumi sa wo yareɛ no. Sɛ wote aseɛ, wohu sɛ ɛno na na ɛkɔ do, mese meyɛ spiritual herbalist. Obisa Ghana panyinfoɔ ka gye me ato mu mewɔ mewɔ krataa me sɛ meyɛ herbalist ɛka ho nti wo ba na ma hwɛ woho mu sɛ yale bɛn na ɛha wo na ma kye ma sa woho deɛ no ma ma kyɛ woho deɛ no na ma sa ma stop woho deɛ ansa na ma ma wo aduro sɛ num aduro nti wo ba sɛ ma ba no ma sɛ yale wei na ɛha wo na ma wo aduro direct dabi ɛsɛ me nhwɛ woho mu sɛ wo a no pa a wo tena hɔ no bibi na wayɛ atia obi anaa bibi na ɛha wo Ɛno nti na yareɛ sa wɔnya ɛba wɔn waso ne wɔ wɔ hɔ no. Ɛba wo so no.
Nti abusuafo a mohwɛ mohwɛ yɛn, nea mebisaa nana yi, ɔrepa akyerɛ sɛ honhom yareɛ wɔ hɔ. Na yareɛ bi a ɛwɔ physical biara nso no yɛtumi de ma wɔ honhom mu. Na ɔno deɛ woba n'aso a ɔyɛ. Wohu sɛ obi wɔ hɔ, me nana tie me yie, wohu sɛ obi wɔ hɔ a sɛ ɔde obi ka. Wɔmfa mma no, obi wɔ hɔ a ne nana bi kɔwea adeɛ, anaa obi wɔ hɔ a ne paapa anaa ne nana wayɛ ade bi. Wohu sɛ nnipa bebree, nnipa bebree wɔnte biribi ase, wɔmmeka biribi a honhom asɛm bi kyerɛ wo, me nana, na wonte aseɛ ɛnnɛ. Wohu sɛ honhom mu a, yɛwɔ honhom bi a wo paapa anaa wo nana ɔyɛ de, ɔyɛ, ɔyɛ biribi dadaada o, ada sɛ ɔdi obi ka, nipa no kɔgye sika, anaa ɔkɔyɛ biribi wɔ bosomfie, ɔmfa aseda no ɛyɛ dɛn? Ɛnkɔ. Nti saa adeɛ no a, sɛ ɛwɔ hɔ a, Nna no ba bɛto saa adeɛ no ntaa dɛ sɛ woreba na woreyɛ adwuma anaa wowɔ hɔ a ne yɛ dɛ wo hia bɔ wo na wosan w'akyi kɔhwɛ na wohu sɛ ah adɛn nti na me pa ara seesei na atu wɔ abusua no mu. Ɛsɛ a wokɔ akɔhwɛ sɛ ada sɛ obi kɔyɛ adeɛ bi no nti saa adeɛ no ɛpata abusua no nti. Obi a ɔbɛfrɛ abusua biara ɔbɛyɛ biribiara a ɛrenkɔ yie da. Obi wɔ hɔ nso a ɛwɔ hɔ a ɔpɛ sɛ abusua no kɔ yɛ nti ɔpɛ sɛ ɔntɔ abusua no ano nyam no ɛma ne ba nti wo obi wɔ hɔ a wobɛyɛ adwuma saa na wo brɛ wobɛyɛ adwuma saa na wo brɛ ɛsɛ wotu anam sɛ ade na meyɛ brɛ menkɔ ɔsɔfoɔ no ɔkɔsɔfo kɔmɔ wɔ akɔnkyerɛ masa ɛwɔ adeɛ bi a ɛwɔ honhom honhom ka a ano nto adi tumi stɔpo no honhom honhom ka a obi atumi stɔpo no sɛ Yɛhwɛ honhom mu ne yɛhwɛ sɛ dabi adɛn na woyɛ ne yɛhwɛ ne yɛbisa yɛbisa a na yɛahyɛ yɛ deɛ ne yɛstɔpo honhom no na ɛdu a ɛwɔ ha ne yɛama wo anaa nneɛma a ɛbɛyɛ no na ɔnka dɔ no nti na woba ama so yɛ a mɔhwɛ nneɛma mu. Yo, ɛɛ ɛɛ ahwɛfoɔ, ɛɛ me gye di sɛ asɛm a Nana Ogando reka no, ɛɛ w'ani gye ho, na ebia na ɛyɛ wo problem. Na Nana Nana Ogando w'abɔ so yi deɛ ma me mbisa asɛm yi, Nana Ogando, ɛyɛ a na wobɛhwɛ abusua binom wɔ ho na

na ɔbɛsɔre akɔkɔtɔ nti obi na ɔbɛfa apena sɛ ɔkɔkɔtɔ abusua dwuma dɛn nti wotu anamu na wafa awakyi na ɔkɔsua sɛ a adɛn nti ne yɛyɛ sɛ mamu wɔkɔ na ɛsie na ɛkɔ so a wohu a wobɛte saa ɛne na nogado obi de saa asɛm ne ba ha wobɛtumi asɔ mu ama no ɛno na mesi mɛkɔ honhom na nogado mɛhwɛ honhom mu na mahwɛ ko a mɛfa so Ansa na mɛka kyerɛ wo sɛ mayɛ bi, mayɛ mayɛ wei, mayɛ ma wo. Enti na ɔka do ba ma so, ɛnyɛ charge na me charge o. Me ma yɛ adwuma no ama wo na adwuma no kɔyɛ yie ansa na wode m'asera no bɛwo. Asera no a wodii ba a, ɛhɔ na ɛha me, ɛna me honhom no bɛsɔre atia wo. Enti honhom no sɔre atia wo na wayi wo afiri hɔ anaa ɛyɛ bɔne a, wokɔfa ahɔho ma abusua no. Obi wɔ hɔ a, ɔkɔyɛ adeɛ a, ɛnyɛ sɛ problem no bɛba ne ara ne so o. Obi wɔ hɔ a, wobɛka sɛ o, ɔno na ɔkɔyɛ enti saa problem no bɛba ne so. Dabi, saa problem no bɛba abusua no so. So wote aseɛ? Anaasɛ sɛ honhom no sɔre a, Honhom no bɛkɔ abusua no first ansa na ansa na ɔbɛsɔre atia nipa no. Nti saa ta no bɛsɔre tia nipa no a, honhom no ayɛ bɔne bebree ɛwɔ abusua no a obiara ntumi nti aseɛ. Sɛ ɔte aseɛ because of asɔre ɔkasa o yɛ yɛn kɔ asɔre yɛ yɛ yɛ se daabi. Nti nana tie o sɛ ebi a ɛɛ obi ɛɛ ɛwɔ abusua na abusua no akɔyɛ te sɛ Ɛɛ, wɔde biribi, wɔdua biribi wɔ fie hɔ. Saa adeɛ no, wɔse wɔtumi de tɔ nkwa, wɔtumi de gye sika. Ebia na mo mu deɛ no, mode mo sika a mobɛnya wɔ abusua no mu no, mode akɔgye nkwa tenten. Enti obi saa no, sɛ obi firi mu na ɔba sɛ ɔno deɛ ɔpɛ sɛ. Ɛhɛɛ, me nua, tie, ma menka biribi nkyerɛ wo. Wohu sɛ, ɛno nti wobɛkɔ abusua mu a, Ɛyɛ sɛ aberewa bi wɔ hɔ, wanyini, ada sɛ ɔpanyin bi wɔ hɔ, wanyini, but obi anka sɛ wobɛbɔ no bayie, bayie. Wohu sɛ, wohu no aberewa bi wɔ wo fie a, mɛbɔ no bayie. So wote aseɛ? Wohu sɛ, ɔno, ɔno, deɛ ɔkɔpɛ no, ɔkɔ akɔpɛ sika o, so ɔkɔpɛ sɛ ɔnyini kyɛ. Nti, obi a, ɛɛ, an, aberante a wɔba wɔ fie no deɛ, na ɔbea life yɛ short. Obi wɔ hɔ, wanya thirty years na wafiri hɔ, na aberewa no deɛ, ɔte fie. Nti saa, ɔ, yɛkyɛngyi. Ɔbɛtumi adidi koraa, ɔno saa na ɔkɔpɛ. So ɔtɛ sɛ nti ɔno ɔbɛnyini kyɛ na mo bɔ no bɛyɛ nti mɛ bɔ no bɛyɛ mo ohun saa bibi wɔ abusua no atɔn bɛna na ɔgan do ahyɛ yɛ ohun saa ohun sɛ saa de no bi na wɔkɔyɛ wɔ Benin na ɔno pe bebree ɔmo nti aseɛ no. Nano yɛbɛ ba Benin yɛbɛ ba Benin because me me yɛ ba ha yɛ ba ha no yɛ ma yɛ te aseɛ sɛ wokɔ Benin yɛbɛ yɛbɛ ba hɔ. Asaa de no saa de no bi ohun sɛ Nnipa bebree a wɔnte aseɛ saa da na mekɔ Benin no hu sɛ yɛwɔ kuro bi a yɛfrɛ no ɛhɔ Tɔkpa. By Tɔkpa a nnipa bebree te Tɔkpa ase, wohu sɛ Tɔkpa a yɛwɔ bi a yɛfrɛ no Tɔkpa anaasɛ yɛwɔ Tɔkpa kuro mu no kasakasa anaa yɛwɔ Tɔkpa market. Ɛhɔ no nyinaa mɛkyerɛ wo hɔ, kwan a yɛfa so yɛ nneɛma wɔ hɔ, mɛkyerɛ wo sɛ ɛhɔ te ansa na obi kɔ sɛ o matu anamɔ mɛkɔ Benin mekɔ akɔgye tumi, mekɔ Teɛ mekɔ akɔgye tumi a, mɛkyerɛ wo ne nyinaa. Abusuafoɔ yɛwɔ Ghana nso yɛbɛkɔ Benin ba afei yɛ yɛ yɛnbisa Nana Ogando asɛm wei, Nana ebia na Wo ankasa woapɛ wo sika akɔtɔ wo dan anaa w'asase bi anaa wo kaa bi, wo tipa trɔk bi a wo nso wopɛ sɛ womfa bɔ wo bra, na obi nso afiri nkyɛn sɛ adeɛ no yɛ ne dea. Nana Ogando, sɛ obi ba w'aso yi so na ɔwɔ saa problem no a,

na ano nto yare na atumi sina saa yareɛ no. Yareɛ bi a ɛwɔ asase wei nso ɛyɛ ahaban na ɛde yɛ dɛn yɛde sina yɛ sina yareɛ no nti ada sɛ nipa no ɔde wo twi wo ɔde wo twi wo nneɛma ho ma so ne ma na ɔdoma sɔn sɛ ɔno anya baabi agyina na ɔde wo twi saa dɛn ma so nti to ampa na na ɔka doma so yɛ nam nso menfa huhu lɔya na ho ho sɛ yɛwɔ huhu mpemfoɔ yɛwɔ huhu gyɛgye yɛwɔ huhu polisi yɛwɔ huhu sogyɛs nti saa nneɛma no nyinaa

wɔ honhom mu. Sɛ wɔte aseɛ, honhom bra bɛ bɛtumi ama sɛ ada sɛ ɛbɛ yɛ bi hɔ bi. Sɛ wɔte aseɛ, nti nipa no ɔno bɔne ne wayɛ ansa na nipa no asɔre atia no. Ɛsɛ na wɔkɔ akɔ pa kyɔn wɔ hɔ. Sɛ wɔte aseɛ, na nipa no nim fɔ a ɛbɛ bu no hɔ na ɛbɔ no fɔ nti fɔ a ɛbɛ bu no a me ma kɔ honhom mu a mɛhwɛ deɛ honhom no pɛ. Sɛ wɔte aseɛ, na makata wo sɛ pɛ tɔ na tɔ ɛɛ sɛ akokɔ tɔ akokɔ bra sɛ ɔpɔnkye a tɔ apɔnkye bra na nana ɔga do na mekɔ na wayɛ saa rituals saa adwuma ma wo na mede adane saa wo Na ɔba. Ei!
Obi ka kyerɛ wo sɛ biribi nni wiase a, nipa no ɔdaadaa wo. Hwɛ! Yɛse yɛtow aduro a, yɛmfa nkɔ asɔre, yɛde kɔ aduro so. Yɛde kɔ nea ɔhwɛ honhom mu adeɛ. Wohu sɛ obi wɔ hɔ a, me nana tie me yie, obi wɔ hɔ a, obi wɔ hɔ a ne yɛto no tukpe na ɔde nenam asɔre fie. Tukpe tumi ku nipa. Hɛ! Aduro bɛn, wohu yareɛ bi a yɛbɛtɔ wɔn wɔ honhom mu a, ɛtumi ku nipa. Nti obi wɔ hɔ a yɛto no aduro a, na ɔde nenam asɔre fie. Na ɔbɛyɛ no aporɔ. By Nana Ogado, Obi to wo aduro anaa obi a wabubu aka wo fie, wo maame bi anaa wo papa bi na wabubu na waka dan mu a, masa bra na yɛnto nkyea. Nana, Ah, Nana, mepɛ sɛ wosesa maame yareɛ ma me. Nana, Wosesa maame yareɛ a, mɛtɔ nantwi anaa mɛtɔ odwan aba abɛda wo ase. Yoo, me Nana, tie me yie. Ma menkɔ honhom mu na menhwɛ wo maame sɛ wayɛ biribi atia obi ansa. Obi a ne hɔ a ɔntumi nyɛ obi bɔne a, anaasɛ obi wɔ hɔ a ɔntumi nyɛ bɔne koraa a, onipa bɛfa ne ho tan na wayɛ no bɔne bi. Enti mɛkɔ mahwɛ, mekɔ na mahwɛ sɛ nipa no Biribi na wayɛ anaa wayɛ biribi tia obi a, na mahwɛ sɛ yadeɛ no matumi ada yɛn ayɛ no ma wɔn sɛ me a metumi to yadeɛ. So wɔte aseɛ? Nti mɛhwɛ na mahwɛ. Nti yɛbɛtumi anya apɔnkye anaa akokɔ a ne yɛde yadeɛ no ayɛ dɛn? Ahyɛ mu na yɛagyae no. Ɛno na ɛde yɛ mmusuo no. Nana,
te sɛ sɛnea mekaa ahyɛaseɛ no, yɛbaa ha, yɛbaa ha no, ɛsɛ oo, Nana, tu kwan kakra. Nana, wokɔɔ henfa?

Ɛhɔ na ɛtetee me akɔn firi. Enti, wo tie ma menka biribi nkyerɛ wo. Wohu sɛ, nnipa bebree nte aseɛ. Wohu sɛ, saa time na mewɔ sɛme no, yɛde aduro soma yɛ ba ɛɛɛ Benin. Wohu sɛ, Benin, obi se mekɔ Benin mekɔgye aduro, mekɔ Benin mekɔgye tumi. Wohu sɛ, saa time no wɔ yɛ Benin no, wohu sɛ, woba na woabɛto yɛ wɔ market hɔ a, yɛbɛfrɛ wo sɛ bra bra. Enti, wonya atuboaseɛ wɔ hɔ sɛ, oh, yɛpɛ sɛ mehu ɛɛɛ Olumaa ne kasakasa a, afei woapɛ tumi pa, yɛde wo bɛkɔ fie.

Ghana foɔ ɔmo da da nipa wei ɔmo da pɛ ɛno nti na mɛ ba ɛɛ Ghana sɛ mɛ ba bɛ boa mɛ manfoɔ. Nana Nana Gando ɛyɛ ana amanfoɔ ka sɛ ɔmo nyinaa obiara si bɛni bɛni bɛni yɛsi hee bɛni aduro deɛ ɛyɛ bɛni aduro deɛ sei ni sei sei ni sei. Ohun sɛ ɛnyɛ sɛ bɛni aduro yɛ ohun sɛ kuro biara ne ne rituals ɔmo yɛ kuro biara ne sacrifice ohun sɛ bɛni hɔ a Yɛwɔ sacrifice, yɛwɔ nneɛma bi a wopɛ wɔ hɔ a, wobɛnya nneɛma no simple simple. Wohu sɛ sɛ sɛ wokɔ mallah hɔ anaa akɔmfo hɔ, wɔka kyerɛ wo sɛ kɔtɔ ɛ wei bra, kɔtɔ wei bra, kɔtɔ wei bra, na wonya saa da no na ɔga du. Wohu sɛ me yɛtetee me firi Seme nti me nom Benin, wohu Benin baabi a yɛtɔ busu wɔ anaa baabi a yɛtɔ busu nneɛma biribiara anaa baabi a yɛtɔ nneɛma a yɛde yɛ rituals nyinaa yɛfrɛ hɔ tɔkpa. Obi a ɔkɔ Benin da no mu.

Asɔfoɔ ne ahemfo ne ministers apɛnfo wɔ wɔn hɔ a saa tam no ɛtiti wɔn ne saa tam adu a mekɔ mumui mekɔ mumui ansa mesi mekɔ pɛ tumi ana mekɔ du hɔ saa tam na menyini saa tam no wɔ bɛyɛ 15 years Ei, ɛnde akyɛ.
Oh, saa tam no wɔ bɛyɛ 50 years ansa mekɔ pɛ wɔ sɛ me Ei. mefaa boat yɛfa yɛde me hyɛ boat mu ɛna yɛkɔ du Togo Togo na mewɔ na me

Ɛsɛ kɔpɛ bia sesa nneɛfa yɛde ma wa Ghana ha ɛni hɔ Ghana ha yɛn bia market bia yɛtɔ te sɛ ɛɛ pass wo sɛ nneɛma te sɛ aboa nneɛma yɛde tɔ sɛ perfumes na un sɛ Nigeria yɛde bibi firi baɛ nti un sɛ me wokɔ sɛ me sɛ wokɔ akɔyɛ bibi a ada sɛ yɛwɔ obi mu a obi mu ni saa nneɛma bra nti yɛsoma obi sɛ kɔ market hɔ no kɔtɔ nneɛma bra wodu otɔ kpa nneɛma bibia wɔ hɔ dada Ɛno ti na ɛne sɛ bɛ biara se wɔkɔ Benin no. Nti hwɛ me boys no bebree a boys no bebree a wɔn ba Benin na wɔn ba yɛ adeɛ a wɔn ba Ghana a na ɛkɔyɛ asɛm ama wɔn bae tie me yie o. Wohu sɛ Benin na wɔbɛkɔ wonnya Ghanani a ɔno ɛhɔ na yɛtete no wɔ hɔ na ɔde wo bɛkɔ a. Ɔka kasa no. Sɛ wate aseɛ. Nti obi wɔ hɔ a na wakɔ Benin no a ɔkɔ akɔpɛ tumi no but nipa a ɔde n'anim rekɔ no bisa sɛ nipa no kasa bɛn na ɔka wo kasa bɛn na ɔte but ɔkɔdo hɔ a ɔse ɛɛ mepɛ tumi a ɛmu yɛ duru.

Deɛn na ɔba abɛyɛ ma nneɛma no? Nti nsuo wei a, deɛn na ɔbɛyɛ ma nsuo no ansa na tumi no bɛ abɛgyina anaa adeɛ no bɛ abɛha wo? Nti wokɔ dwetɛ mu no bi firi hɔ aba a, ada sɛ tumi no bɛ abɛsɛe nipa no so a wabɛbɔ dan ho a, saa rituals no tumi no nnya saa adeɛ no wɔ ha. So wate aseɛ? Nti Nana Ogando, wohu sɛ Benin hɔ a, yɛnyɛ sika, wohu sɛ sɛsi ara obiara TV so Na ne fie nyɛ fɛ a ɔyɛ sɛ wei wɔn bin but benin baabi a yɛtena no ɛhɔ yɛ akurase ɛnyɛ sika na yɛkyagya sɛ na ɛyɛ adwuma no wɔ hɔ daabi daabi me papa anaa me nana ɛnyɛ sika na ɔkyagya sɛ na ɔyɛ adwuma no wɔ hɔ sɛ wote aseɛ nti ɛhɔ ada sɛ woabɛpɛ tumi bi anaa woabɛpɛ biribi a yɛbɛtwerɛ wo din agu krataa so ade kɔ eh, spiritual room yɛ kɔkɔ bisa som sɛ asɛm asi ɔsɛ ɔpɛ wei no ɔde kɔ ɔbɛtumi agye adi mmara no so anaa ɔbɛtumi ayɛ se anaa Ei! Obu so ne sɛ ɔngye wo tom ɔ, ɔngye wo tom. Sɛ ɔte aseɛ. Biribi wɔ wiase o, biribi wɔ wiase paa. Asɛm na ɔka no, mo ba ha ho sɛ dabiara mo bɛba ha no. Na nipa gu ha. Ɔ, ɔ, ɔ, nipa gu ha na ɔba ate fie ha. Bisa no sɛ, deɛn na nti na ɔ, me nana ɔka no, menfa ɔba nte fie. Ɛno nti na meka sɛ sɛ, yɛnfa sika nkɔgye bosom wɔ baabiara, yɛnfa sika nkɔgye tumi wɔ baabiara. Mohu sɛ, tumi biara wɔ ne twadeɛ. Tumi biara wɔ ne akɔnkyerɛ. Nti yɛkyerɛ wɔ akɔnkyerɛ ho sɛ benin a ɛho sɛ obi kɔgye tumi no ɛsɛ o tumi wɔ benin ho ho sɛ wokɔ a yɛ mmɔ wɔ akɔnkyerɛ no ɔno nipa no ne ho ayɛ bebrebe na wayɛ. Yɛfrɛ me Vaida.
Edin a amanfoɔ de frɛ me paa yɛ Lady Gaga. Na metɔn adeɛ wɔ Makwaraguam. Adeɛ no nkɔso ma me koraa na m'ani abere nenam. Ɛna me danfo bi kyerɛɛ me Nana Ogandu na mekɔɔ no hɔ. Mekɔeɛ deɛ ah sista gyae biribiara kɔ so yie ma me me biribiara yɛ yie nea mede me nsa bɛsom biara na ayɛ yie ama me ama m'ani agye ho paa nti mekamfo ama obiara wo a wopɛ sɛ wokɔ hɔ no wo deɛ bɛhu me na menkyerɛ wo ɛkwan no wobɛhu a wobiara bɛyɛ fine nea wohwehwɛ biara nso wo nsa bɛka meda mo ase Yɛfrɛ me Nana Kwame, meyɛ game boy. Ma hustle ara ɛnkɔ yie. Ɛna obi kyerɛɛ me Nana Ogando hɔ. Na mekɔɔ Nana Ogando hɔ, Nana Ogando kyerɛkyerɛɛ me nneɛma bi a menyɛ one two one two bi. Ɛna mbɛɛ fie. Na mbɛɛ fie no mehyɛ ase sɛ meyɛ game no. Ah boy, ɛnyɛ easy o, sika paa. Sisi a mewɔ fie wɔ eh, Trazaco. Mewɔ fie nso wɔ beebi beebi bebree. Meyɛ business nketenkete bi so wɔ aseɛ. Nana Ogando no size. Mesrɛ all Game boys no nyinaa sɛ ɔmo nkɔ Nana Ogandu hɔ na ɛbɛyɛ power ama ɔmo. Nana Ogandu, no size. Ei! Nana, nsɛm a woka yi deɛ mu ɔduru papapapapapapapapa. Ei, ɛndeɛ Benin no nneɛma hyɛ hɔ paa. Oh, Nana, Benin deɛ tumi wɔ hɔ nkyɛ. Tumi na ɛwɔ Benin nko, ade korɔ nti. Wohu sɛ, yɛtumi yɛ nneɛma bebree wɔ hɔ. Yɛtumi yɛ rituals biara a wopɛ sɛ woyɛ wɔ Benin, wobɛtumi ayɛ. Ei! Ɛno nti na ɛbɛyɛ sɛ ɛwɔ hɔ no. Nti ɛno de ba ne Benin deɛ bebia wɔ hɔ. Nti woba na ne wɔ Ghana woba Masoɛ wɔ Ghana ha a, ɛwɔ nneɛma bi a wode bɛba Masoɛ a sɛ meyɛ ma wo te sɛ MP anaa Minister. Yɛwɔ nneɛma bi a wobɛba ha na mentumi yɛ. Yɛbɛba hɔ paa. Mepɛ sɛ me bisa wo asɛm bi. Nana, obi bɛbisa sɛ, Sikaduro. Nana, ɛha na ɛyɛ me tan. Wohu sɛ, sɛ sɛ metra te mesɛne Masoɛ TV a, ɛhɔ na ɛyɛ me tan.

So what ase eh? Enye lockdown we ntu aha kan ba this time wo bani. Oh ampa ye ba ni. So what ase eh? Eh kan ba time wo bani tu na me keta na me sa mu gana fo nti ase se sika aduro ye nfa sika enkoji. Sika aduro ye wa konchira ye de ye sika. Nti akonchira no betumi adem na ni so. Eti se bani o, eti se anu ti ni bo ni boys no ko bani nu. Nti wo ko bani ye kire wo ha. Wo so wo si me da kokodo be ye. But ye ye ma wo ha, wo be du gana ntumi ye sa rituals no wo gana ha na wa se. Yoo nana ogandu na eni ni di nkomo yi. Na nana eemm yɛaka nsɛm no bebree but yɛwɔ twenty twenty mu akɔyɛ sei no deɛ na akɔyɛ election ho ayi nana ebia na mepɛ sɛ. Wohu sɛ nana nana tie me yie wohu sɛ ɛɛ twenty twenty election wei. Apɛnfoɔ mmienu na ɛbaa me hɔ no, ɛnyɛ ɛnnɛ, ɛnyɛ ɛnnɛ na mede apɛnfoɔ no, saa ta, obi mɛtɔ, obɛtumi ba, na meni ta na mewɔ Benin a, mɛtumi ama wo direction na waba Benin, na meyɛ adwuma no ama wo wɔ Benin, anaa ebi wɔ hɔ a mɛkatumi aba bra Togo na meyɛ adwuma wɔ Togo, sɛ wate ahɛ, sɛ wate aseɛ, nti ɛno na meka kyerɛ wo sɛ, 2020 election wei, wo deɛ frɛ me Nana, mepɛ sɛ me wini, me wini a, mɛyɛ sei ma wo, na yɛato nkyia, wo wini a, mɛyɛ ma me, me saa na yɛde tetee me.

Ɛwɔ Nokopɔn apra yɛ ɛtu nkyea sɛ nana mepɛ sɛ 2020 election wei me wini ana mepɛ post wei sɛ wote aseɛ ɛɛ eh, politicians no sɛ mo tie mo a mo pre for MPship no nana ogandu sei wodeɛ bra mɛnha wodeɛ bɛnha wo ho bra ɔsɛ ɔngye wo hwee o wodeɛ bra na ɔne wo ntu nkyea. Wo sɛ mene na bɛbɛ mede tumi ne free no ana bɛbɛ titi mu wɔ no Ɛhɔ teɛ mu yie, obi di wo ka koraa na ɔde ne puro bɛba anaa obi wia w'adeɛ na ɔde puro bɛba a, wohu sɛ ɛhɔ a wonim deɛ yɛde dua ne dua wɔ hɔ. Ansa mefiri ne mefiri Benin mebaeɛ no, mefiri Benin baeɛ no, mebaeɛ ma me direction wɔ Benin sɛ meba a ɛyɛ a mɛyɛ biribi a mekɔɔ no yɛfrɛ hɔ Dangbamete. Wohu sɛ wowura Dangbamete kuro mu a, asɔredan biara nni saa kuro no mu. Yɛwɔ kuro bi a yɛfrɛ no Dangbamete.

Enti wo obi a ɔba a wokita wo snap ne kasaprɛko no ne hundred Ghana cedis no woho na na ɔgan do a masa wobɛyɛ yie sɛsi ara ɛnyɛ sika na wode bɛba ansa na mɛ akɔnkyerɛ na ɛda ho wobɛtumi ade mmara no so anaa ɛɛ ɛnoa no. Ebi a na obi ɛɛgyina for MP ɛwɔ baabi anaa ɛɛ ɔ ɔ ɔ ɔ ɔpɛ sɛ ɔnya MPship no ɛdeɛn kwan na ɔbɛfa so.
Mesi saa nipa no ɔnfrɛ me tie me o frɛ me.

Wohu sɛ, deɛ ɛyɛ me pɛ nti, seesei ara nnipa ba TV so na wɔse mewɔ, meyɛ ɔnkɔtee sei, meyɛ Rominati sei, meyɛ sei. Da biara meka sɛ, Masa, Ghana ha, Ghana ha. Hwɛ, wo, tie me o, asɔfo a wɔnkye post ho huhu na wɔdi, wohu sɛ, wei, wei, wohu sɛ, de, ade bi a wobɛyɛ a, wo rituals, anaa wo, wo akɔnkyerɛ, anaa w'aseda,

tumi bi twa tumi bi. Tumi bi twa tumi bi so. Gyemi yɛ tumi bata sɛ sɛ nyina pi akokoduro. Obi wɔ ha ɔse mepɛ sɛ meyɛ te sɛ MP wei, mepɛ sɛ meyɛ te sɛ asɔfoɔ wei, but wonni saa akokoduro no. Sɛ wote aseɛ? Wopɛ sɛ woyɛ te sɛ wopɛ sɛ woyɛ wei, wonni saa akokoduro no. Nana Ogandu, asɛm wei deɛ yɛmmisa. Yɛmfa no sɛ obi abusua mu no, agyapadeɛ a wɔwɔ nyinaa no, ebia na ɛyɛ sika kɔkɔɔ, na ɛhyɛ baabi. Wɔn nhu. Wɔn atena hɔ di hia di hia di hia di hia. Nana Ogando, nipa saa no sɛ ɔba w'aso yɛ yi so a, wobɛtumi aboa no ama no ayi. Nana tie me yie ma me ka me bi nkyerɛ wo. Wohu sɛ obi a gold sɛ gold ɛsi fie gold ne ku anaa ade bi sɛ abusua no mu abusua no na ɛku abusua tumi nkɔ so by gold ne hyɛ hɔ anaa tua ne hyɛ hɔ masa mo tumi tu anaa dɛ na ɛda hɔ mo tumi yɛ ho akonkyerɛ masa mo dɛ mo frɛ no no Ogando no Ogando mo wɔ pampana sɛ sɛ mɛfiri Benin ba ntumi wɔ pampana sunuma no na ɛda sukuu no ase no yinuma no baako no fɛn no ɔgando ɛsɛ mɛ firi benin baayɛ mi wɔ ghana sɛ mɛ saa kɔ benin a masa mɛ de benin no wa no bɛ tu dwa na ɔbi aho bɛyɛ sɛ sɛ mi wɔ ghana mi ba bɛ bua mi man mi ba ɛbɛ bua mi man dɛm kan wɔte ase mi ba bɛ bua mi man nti obi a god hyɛ wo fɔn ne yɛ tumi tu tua bi hyɛ wo fie mu tumi tu woyɛ ghana se adwuma god no mu kɔ a mu tumi nya god no masa maa mi papa

Ɛɛ me nua me papa me se yɛn fa apɔnte se ni yɛn fa dani kra no ana ka se yɛn fa ɛsɛ muso no ɛhɔ me me yɛ bokɔ tie mi bebi anokwade wɔ busu mu anokwade na ɛwɔ busu mu te sɛ obi a watu afa sɛ waka kyɛ wo sɛ bibi bɛsi a bibi bɛsi mi ka kyɛ wɔn na ɔte aseɛ ɔn sɛ beni wokɔ beni hɔ ne nyinaa deɛ ɔmo yɛ aduro apɛnfo fɔfɔ na si tumi tumi yɛ ɔmo ne nyinaa yɛ bokɔ deɛ ɔmo tu afa

Me ne no bɛtwa nsuo ne bridge no nyinaa baeɛ, enti yɛbaa nneɛma a ɛsɛ yɛ meyɛ wɔ ɛkwan so no nyinaa, mede wo tena kaa mu na meyɛ ma yɛnyɛ nyinaa na yɛtwa nsuo no yɛde aba na mede wo bɛwie. Yoo, ahwɛfoɔ, ahwɛfoɔ, yɛde yɛn dwumadie no eh, yɛde bɛba awieɛ. Me ne Ogandu akasa bebree, megye di sɛ wabɔ wo haw so, na nea ɛyɛ me dɛ wɔ mu koraa ne sɛ, Nana sei, sɛ wopɛ sɛ wonkyia obi ani eh, wonya favour ebia na wo browse na wo pɛ sɛ saa nkɔmɔ no yɛ bɛ di ne sisi a yɛ bɛ tene tew afiri hɔ yɛ bɛ bisa no. Wohu sɛ me nua eh boys bebree na ɔmo ba masɔre sɛ wɔ bɛne ne di deɛ ɔmo chate obroni deɛ ɔmo bisa deɛ ɔmo kɔ deɛ ɔmo kɔ fa nneɛma wɔ eh amonɔne na ɔmo ba bɛtɔ wɔ Ghana deɛ ɔmo ba me hɔ wɔ bɛne a obi asɛ nana mpɛ sɛ me gye din wei te sɛ nipa wei by wo bɛ mo na adeɛ no ɔbɛ duru Ghana

Wo a wokɔ ma wokɔ ɛɛ te sɛ market bia wokɔfa nneɛma wɔ Togo, Nigeria, Amononi, woba abɛtɔ wode nneɛma no baa na obi antɔ masa woyɛ ayi no ma no baako na wo frɛ me me bia wo nua na agye wo lɔke wo nua na agye wo lɔke mese woyɛ scam ma wo chat obroni wo san ka saa deɛ wopɛ no a wode brane ato nkyia na na ɔgan do me a mepɛ sɛ ahyemahye wɔ yi ɔmma me sika sei mepɛ sɛ nana ɔmma me a wopɛ sɛ na meyɛ ama wo woba na yɛto nkyia Yoo nana se bra yɛnto nkyia yɛnsɛe yɛ mmerɛ no because mmerɛ no ankasa yɛasɛe no awie dada dasɛ nɛ nso no yɛbɛhwɛ wo.